Yeah, um, good people, me kyakya mu, anwummere yi, baabi a wohwɛ me biara, greetings, me kyakya mu. Na me sɛ, news bi kɔ circulation about, ɛsɛ about 28 million, I think dollars, sɛ Ghana cedis, uh, loan approval for cars, for parliamentarians, 275. na wohwɛ comment no ade a it seems sɛ amanfoɔ ebu afu yie ghanafoɔ bu afu because sɛ sɛ wohwɛ situation no a yɛwɔ mu wiase no a covid no ɛne nneɛma no economy no ne sɛdeɛ ahokyerɛ ne nneɛma dɔɔso nti no nneɛma bi sɛ ne pii a abufuo wɔ but nneɛma sei no Me mblame obiara but I blame the parliamentarians ɛne politicians ɛwɔ wɔ Ghana. Me sometimes I don't pity nneɛma bi say sɛ especially when it borders about the parliamentarians and you know ɛne politicians no nneɛma bi say no yana sɛ amanfoɔ sɛbi ɛde egu wɔn so about such approval for loans sɛ kɔtɔ car ne ade a. yɛ na mempiti wɔn ɛdeɛ ntia because one yɛama ghana politics no ayɛ tantantan na politician asɛ power a ebinom wopɛ nti no nneɛma bi wɔ hɔ a sɛbi yɛbɛtumi akyerɛ mu a ɛde nteaseɛ bɛba no yɛnkyerɛ ne ɛde ayɛ politics eti because of that no akɔ ghanafoɔ nyinaa tirim sɛ sɛbi biribiara a ɛbɛpie biara no na ɛkyerɛ sɛ bi a ɔman no sika na yɛwia bi nso a nkyerɛmu baeɛ a na ɛnyɛ ɔman sika na yɛwia nanso no ɛsan sɛdeɛ ayɛ politics a politicians no ɛsan political power bi wɔ hɔ a ebi mu penti no biribi wɔ hɔ a nka wɔ nkyerɛmu a yɛbɛtumi akyerɛ na ɛɛ eh, nkurɔfoɔ bebree ho na atɔ wɔn asom no yɛde ayɛ politics ɛsɛ biribiara nti no ama Ghana man ma no. Ahokyerɛ ne nneɛma a yɛwɔ mu nti no, biribi wɔ hɔ a ɛpue yaa na obiara so mu sɛ sɛbe ɔman sika ɛna ɔman ne wia. Efisɛ Ghana man ma sɛbe yɛhwɛ ahokyerɛ ɛwɔ kurom ɛne nansɛn a fire service nsɛnsɛm a ɛpue yɛ a yɛkyerɛ sɛ nsuo koraa no a eh, fire car no first one na ɛbaeɛ ne bi nim akyire ne deɛ cars no ebi bubaeɛ ne nneɛma a na ɛyɛ so ɔho ne saa nneɛma no ahokyerɛ ɛwɔ kuro no mu ne adeɛ no woka sɛ sɛ finance minister ɛde atebu 28 million ɛde kɔ parliament sɛ approval of cars a ebinom wɔ hɔ a wɔbɛfa no saa bɛfa no traa nti wɔn ba abɛdi politicians atɛm sɛ moyɛ insensitive a monwe ɔman no ho but nkyerɛmu wɔ hɔ Anka ɛnyɛ politics tantan a yɛyɛ wɔ Ghana. Parliamentarians no can sit down and explain saa sika no sɛ yɛ sika a sɛbe ɛnya deɛ a yɛkɔtam ɔman sika sɛ yɛde kɔma parliamentarians sɛ monkɔtɔ kaa because woyɛ parliamentarian so wofiri hɔ a woyɛ member of parliament a kaa no a wobɛtɔ no saa kaa no ɛnsi hɔ te sɛ minister deɛ ɛtɔ aban kaa agye sɛ mmara tantan bi a wɔde baeɛ a no deɛ maka ho asɛm sɛ ɛnsɛ sɛ yɛsosɔ so sɛ wotena aban kaa mu for some years ɛsɛ wotumi tɔ no ɛno deɛ mɛma di kan ka no bebree sɛ me ne wɔn anya adwen bato yɛ parliamentarian a nka asɛm a ɛwɔ mu ne sɛ saa wei no ɛyɛ loan a yɛtetew from your salary ɛde tua nanso yɛ politics tantan nti no wɔn sɛ yɛde asɛm no bɛto hɔ no obiara som srɛ ne abasa na yɛka i don't pity them one bit na sɛdeɛ nkurɔfoɔ bɛkyerɛ wɔn adwene bi a this time around deɛ me mempɛ atɛmdidie si yɛde bɛyɛ ma asɛm na wobɛdidi obi atɛm mɛkyerɛ ma adwene me mendidi sɛ bi politician bi atɛm anaa menka asɛm eh, bɔne bi ankyerɛ parliamentarian biara but yɛ politics tantan no nti no ɛne kwan a yɛfa so yɛ politics ɛsan sɛ all the time yɛpɛ power nti certain things no will happen na abufuhyeɛ no nso ɛbɛba politicians no so ɔmo ara na ayɛ but nkasɛm wei no aburokyerɛ nyinaa no nkɛnyɛ den ɛwɔ ha sɛ woyɛ parliamentarian a yɛbɛtumi agaranti te sɛ yɛyɛ adwuma yi so ahu car loan ɛwɔ hɔ a yɛgye car loan no ma wo a sika no a yɛde ma wo no ɛnyɛ ban sika o ɛwɔ mu sɛ yes te sɛ bi a baabi a meyɛ adwuma yi me meyɛ adwuma baabi a meyɛ adwuma yɛ aban adwuma city council no sɛ me me mepɛ biribi a council no bɛtumi ataa m'akyi ama ma nkɔ akɔgye kaa no na megye a saa sika no a metua no nya ban na ɛbɛtua saa sika no me salary no a yɛde bɛma me no ɛno ɛne yɛbɛtete every month ɛde atua ɛti ka parliamentarians no nka nkyerɛmu a ɛwɔ hɔ ni ba politics tantan nti no wɔn sɛ yɛde abɛto wɔ 28 million ɛna ghana obiara buafu but ne nyinaa yɛ politicians ne parliamentarians no a biribi a ndc npp instead sɛ yɛbɛto yɛ bo na yɛakyerɛ mu sɛ sei ne sei no yɛnkyerɛ mu ne yɛde atɛmdidie so ɛsiane sɛ bi a yɛfo sɛ yɛyɛ de agu aban no anim ase yɛyɛ de agu president nnɛ mo na mohyɛ hɔ no ndc mps sɛ mpp deɛ ɔmo na ɛwɔ power nti no nka wei ɛbaa yɛ nka ɛbɛ pusi agu ɔmo so wɔn sɛ mo nyinaa mo akama no atom ɔtan ne ɔyaw ne abufuhyeɛ a ɛbɛba mo so no nka asɛm wei aburokyire hanom a ɛnyɛ asɛm biara yɛbɛkyerɛkyerɛ mu sɛ yes ɛsiane sɛ yɛ parliament nti na ɛsɛ ba parliament na finance minister ɛdi anim bɛsɛ sika no ɛnyɛ aban sika a sɛbe yɛkɔgye a yɛde kyɛ politicians yɛmfa nkyɛ wɔn ɛyɛ loan a saa loan no nyɛ aban na ɛbɛtua individual eh, parliamentarians no ɛyɛ wɔn kaa nti sɛ ɔtena so na ne time so na ɔkɔ kaa no a wakɔgye no they will make sure sɛ wɔbɛtua ka nti saa ka no nyɛ aban ka even though sɛ wɔwɔ parliament nti ɛna sɛdeɛ parliament bɛyɛ wɔn ayi na ɛsɛ finance minister ɛba mu ɛna wɔba mu so ɛho but ɛsan wɔn nneyɛ ne politics tantan a wɔn yɛ nti no wɔn sɛ nka wei ɛnyɛ asɛm o ɛnyɛ sɛ sɛbi ministers ɛna ban ɛkɔgye loan ɛno deɛ nka mo asɛm ka sɛ ministers na ban ɛkɔgye loan na because ministers deɛ. saa cars no wɔ hɔ no sɛbi yɛyi wo firi hɔ asɛ minister a wontumi mfa nkɔ agye sɛ saa mmara no wɔde aban no koraa no i think sɛ nansa yɛyɛ review si yɛntwam sɛ wobɛyɛ minister a kaa bi wɔ hɔ aban kaa a wobɛkɔ a na watɔ no aban baa yɛ ho nsɛnsɛm nti no ɛm sɛ wɔde akɔ ame aka ho asɛm sɛ yɛntwa saa deɛ no mu so ahu ɛti kɛno no ɛwɔ hɔ nanso no politics tantan a yɛyɛ wɔ ghana nka wei parliamentarian sɛ sɛ mobɛkyerɛ mu koraa a obiara ntem aseɛ abufuo wɔ nkurɔfoɔ mu enti mokyerɛ mu anyɛ yie nti deɛ ɛbɛsi ara ne sɛ car loan no ɛyɛ sɛ motwa mu car loan no montwa mu na mfa asomdwie mmra ɛfisɛ abufuhyeɛ wɔ mu ɛna montumi nkyerɛ aseɛ ɛnkɔsi hwee eti the best thing for you people to do sɛ pam na ɔtware no montwa car loan no mu montwa car loan nim na mo politicians no politics tantan a moayɛ no you people are going to suffer efisɛ ɔman biara no sɛbe we have to have leaders you people are going to suffer nti montwa car loan nim na bufuhyia biara ma mo so just cancel it because of the dirty politics a moyɛ da bia politician obi paapa hand efisɛ ɔfo sɛ the government of the day yɛreka monnim sɛ sɛbi da biara mo a mokoko mo ho to mu no ɛna mo a abufuhyia a ghanafoɔ de bɛba mo so no wagya sɛ car loan no ɛwɔ mu ɛɛ nti montwam montwam finance minister ɛwɔ mu sɛ saa sika no ɛnyɛ aban sika wo deɛ ne deɛ nhyehyɛe mu no wo na ɛsɛ wokɔ hɔ because sika biara no a sɛbe anaa biribiara nhyehyɛe bi a ɛbɛyɛ no ɛsɛ wowɔ hɔ bi ɛno nti ɛna yɛ w'asɛdeɛ sɛ sɛ wowɔ parliament baa sɛbe yɛkɔgye loan no nib no wahu ɛyɛ loan a individual politician 275 no ɛnyɛ aban na ɛbɛtua sika no ma wɔ mu nanso yɛ politics tantan nti no car loan no mu ntwam mu ntwam na neɛ waa parliamentarian no sɛbe woakɔ wo bank na kɔkɔ gye wo loan ɛna ɛsɛ government guarantee a loan no wogye a ɛde tɔ kaa no a wo na wobɛtua ɛti ɛhɔ no asɛm bi ama hɔ but ɛyɛ mmerɛ no mu nhyehyɛɛ mu no yɛnyɛ ne saa so ate aseɛ deɛ ɛyɛ no ne sɛ ɛɛ sɛ sɛdeɛ finance minister aba yi nka ɔbɛyɛ nanso politics tantan yi nti no wahu deɛ akɔsi ghanafoɔ ntem aseɛ ghanafoɔ ɔmo ntem aseɛ because asɛm wei no ɛɛ te sɛ sɛbi woyɛ adwuma bi na adwuma no agyina mu guarantee na wode akɔ akɔgye loan atɔ kaa ebisɛ wo na abɛtua saa ka wei no ɛnyɛ aban kaa nanso yɛ politics tantan no nti no asɛm wɔ ewu kyerɛ mu sɛn koraa ghanafoɔ wɔn nyɛ mu nni wagye aseɛ mu kyerɛ mu sɛn koraa ghanafoɔ nyɛ mu nni eti the best thing sɛ mu ntwa mu efisɛ ɛyɛ unpopular ɛyɛ unpopular. enti montwam cancel it na mfa asomdwoe mmra mu na firi na ɛkorɔ no politics a moyɛ no momfa biribia nto nkyɛn na deɛ ɛyɛ papa a ɛbɛboa ɔman no wate aseɛ mo nyinaa nka mom na politics asɛbe yɛyɛ twitwa nantiri yɛnka nsɛm ɛne abɔkorɔ no ɛna asɛi na ɛde ɔyaw to ghanafoɔ tiri mu no mobɛsua nyansa car loan wei ghanafoɔ mpene da even so sika wei nya ban na ɛbɛtua but ghanafoɔ ɔmo mpene ghanaians will never accept this ɛna asɛm wɔ obiara ni wɔ obɛtumi abɛka bi ama mo wagye aseɛ because situation a yɛwɔ mu sesei no ahokyerɛ wɔ hɔ wagye aseɛ o ahokyerɛ wɔ hɔ nti ghanafoɔ none no ghanaian wɔ accept this so ɔho mo na moma ho kwan mama ho kwan ma nkurɔfoɔ sɛbe nneɛma bi wɔ hɔ a mode ayɛ propaganda just because sɛ mofo sɛ moyɛ tia ama president anaasɛ sɛbe government of the day ɛne awu ɛnɛ ndc o npp o mo nyinaa yɛ nyinaa dukadaya ghanafoɔ mpene nti montwam montwam wontumi explaini ma ne ntɔ ghanafoɔ asom ɛno nti montwam ɛnso nka wei nka nyɛ bɔne o nka nyɛ bɔne because eh, sika wei ɛyɛ eh, loan a individual politician ɛyɛ eh, friend sɛn parliamentarian anka nanso montumi explaini eti montwam montwa saa adeɛ wei mu just cancel it na there's no amount of explanation ɛna ghanafoɔ bɛte aseɛ so ate aseɛ me me deɛ mete ha yi wate aseɛ sɛ wokan ghana mmara ne parliament yi a at least yɛakan bi nka mete aseɛ ɛnim sɛ ka no ɛnyɛ aban kaa ɛyɛ mo na nka mbɛtua nanso ɛsiane type of politics a ɛyɛ wɔ ghana ɛne all the time yɛtwitwa ntorɔ toto mo a motwitwa ntorɔ to mo ho so because of political power nti no sesei no montumi car loan wei motwe mu tan ɛnyɛ adwuma ɛti mo alakya car na ɛno ara na mobɛtena mu four years yi wagya sɛ wo a wonya yi no na ɛneɛ wowɔ private car bi a woakɔ akɔfa wagya sɛ nyɛ saa a ɛneɛ sɛdeɛ mo a individual motumi kɔ bank ɔbɔ besia no agye sɛ moyɛ ne saa na saa sika wei deɛ ɛnyɛ adwuma ɛnyɛ adwuma eti montwam monkansel monkansel this deal wagye aseɛ finance minister ɛyɛ me ya sɛ system no anaasɛ ɛhyehyɛeɛ na ɛwɔ hɔ no ɛyɛ mmerɛ mu sɛ ɔno na ɛsɛ ɔkɔ tebu eti ne din na ɛbɛta akyiri ɛna ɛmɛ ya so ɔho but ɛyɛ sɛ adeɛ wei loan wei no parliament ɛwɔ mu sɛ mo loan agreement ne adeɛ mo na mo gye tum wei mo gye tum a ɛmɛ support ghana foɔ sɛ ɔmo nyɛ demonstration tia mo wagye aseɛ next time no sɛbi. ɔman no yɛyɛ a nneɛma a ɛbɛboa ɔman no akɔ anim no saa politics tantan no a yɛyɛ no yɛbɛkasa yɛakyerɛ ɔman no nneɛma a sɛbi ɛbɛtumi aboa ɔman no ama no akɔ sɛ biribi bɛboa ɔman no a yɛmfa nyɛ ntorɔ na mmom no parties no nyinaa no yɛde nkyerɛmu ɛbɛba a yɛn nyinaa collectively as Ghanaians ne ate aseɛ ɛti woyɛ biribi a obi ntena baabi nka sɛ wowia ɔman sika anaa ɔman mu ayɛ den ɛna nkurɔfoɔ berɛ ɛna mo nwen wɔn ho sɛ adeɛ wei sɛ yɛte aburokyire ha yi nneɛma mu yɛ den deɛ but wɔn yɛ biribi see wɔ ha a Esiane sɛ all the time adeɛ a ɛbɛma ɔman akɔ so parliamentarians ne adeɛ nyinaa yɛ yi no so ate aseɛ yɛn nyinaa no yɛdwen ho yɛhu sɛ wei yɛ adeɛ a ɛbɛboa ɔman ghana nyɛ saa ne teɛ ɛti mu deɛ ɔyaw ne abufuo ahyɛ nkurɔfoɔ mu ayɛ sɛ aban no wia ɔman no sika ɛti no deɛ sɛbe ebi a nkeɛ yɛ a ɛnyɛ bɔne no so ɔho ɔman no ma no te a na abufuo aba enti yɛ politics tantan na akɔfa wɔ nti parliamentarians yei both ndc mpp muntie adeɛ wei no ɛmfa ɛmfa nti the best thing for you people to do finance minister sɛdeɛ constitution ne mmara ma ne ho kwan ɔno ne deɛ deɛ ɔbɛyɛ ara ne sɛ ɔbɛteebu wɔ parliament loan no pamro tware no agreement mo nsuspende till further notice so ate aseɛ na montwam ɛno pɛ ɛne adeɛ ɛbɛboa m fi sɛ adeɛ wei no hwii ni wɔ a mobɛkyerɛ mu a ghanafoɔ bɛte ase o ɛnyɛ adwuma yɛ politics tantan na think sɛ you sit down and reason na sɛbi yɛyɛ biribi a ɛbɛboa ɔman na ma ɔman no akɔ anim a sɛbi aban a ɔwɔ so president ne yɛ biribi a ɛbɛboa a mo nyinaa bɛtena ase collectively na mo adwen ahu sɛ adeɛ wei bɛboa ɔman no na propaganda ne nneɛma nneɛma parliamentarian just because sɛ aban no yɛmpɛ anaa yɛwɔ opposition yɛbɛka ɛntɔ nkurɔfoɔ tiri mu no mo reason ne yɛnhwɛ so ate aseɛ nti no ɛmfa eti parliamentarians no a to z mo mo ntwam kyɛ sɛ saa deɛ wei yɛn approve yɛ nti pam na ɔtware no Eh, ɔkyena mo ankasa true speaker ɛmɛka sɛ o car agreement ni asuspende na montra mo alakyɛraa mu saa na momfa nyɛ adwuma because baabi a yɛaduru no we all need sacrifice for the country sɛ bɛ progress aban yɛ ɔwɔ so yi da bi a me deɛ mɛka ɔyɛ nneɛma bebree a ɛbɛboa ɔman na mona kɔ anim nanso sɛbe yɛn nsɛm keka especially mo ara parliamentarians yi yɛn nsɛm keka ne nneɛma nti no so ahu ama some ghanaians ebi afa aban ne tirimuka sɛ bi a aban ne yɛ biribi ebi kora ɛyɛ o nti ebi ni so ahu wofo sɛ woto bɔ abɔ dan ɛbɛ bounce so back to you eti parliamentarians asɛm wei deɛ obi ani hɔ a ɔbɛtena ase a n'adwene da hɔ a sɛbi ɔbɛka bi ama mo there's no amount of explanation even though it is a loan a me a mete ha yi menim sɛ mmerɛ mu ɛnyɛ aban na ɛbɛtua ka no ɛyɛ mu individuals but obiara nte aseɛ nobody will understand this politics tantan na yɛyɛ no ɛso nsunsuansoɔ ɛne yɛhu no the dirty politics that we do in ghana sɛ yɛpɛ political power yɛnsɛe nipa yɛnsɛe ɔmampani a ɔte so na ɛmfa ɔyaw mmerɛ nkurɔfoɔ fi sɛ obiara nim ghana ɔbrɛ sɛ sɛ yɛ corona aba yi situation wɔ ghana obiara ni wɔ asɛbe ɔbɛka sɛ ɛyɛ aha nyinaa da biara meka me se sɛ aburokyire koraa sɔfa a na ghana deɛ ɛbɛyɛ den aburokyire o sɛ if corona yi ahete yɛn so hard to the extent sɛ holland ha nnipa over two million ne adeadeɛ household ɛna wɔn de kaa wɔn ayɛ distress nkurɔfoɔ bebree ayɛ yi a na ghana sɛbi yɛ developing country yɛn yɛbɛyɛ dɛn nti obiara ni wɔbɛte aseɛ that is how it is adɔfoɔ me dam ase eti mo ntwam mo nkansel simple as that.